Ora kana Bangwela ndiye akauya andongonzi masvika pasizeni yemangoma. Bangwela ndiani?
Bangwela ndiani? wasvika musizini yecup clash ah, ndofunga unotozako zvikula kuitika ndepi ndunge yuti wadii apa wakomana muchadzingwa mabasa iko kwakomana da kutaura kudzingwe mabasa apiko zvadiiko ndivanaaniko vauri kureva Sena man.
Rodzingwa ko man. Mese na na ndatembo man. Rodzingirwe.
Tasanga ne mu road madzingwa. Dunge yuti wakapapa, wakabuka ende uri kuvhurika. Vhurucom. Regai munzwe nyaya yacho payakatangira tichikupai zvese zvakaitika kuti ndingozosvike pakugumbuka kudai so. Haa nekuti mukomana wakagumbuka. Wait, regai timudenhe tinzwe. Ndunge, hona Tanaman uyu.
Tanaman. Iva Ndunge. Ah, ndasvika paya nemudhara wako makanzi ndiri ma eight lines munopenga here endaka kwaari unoshanda naye unoshanda naye
ndiunoshanda naye ndiwakanzisa ridhimu ukamhanya kuisa uchiseka

Wow. All right. Amusina basa neredio ba. Explicit content baba. And headlines zvakashatei.
But the headlines were hanzi dzakashatei headlines ndungu. Ore dzakanakirei.
Okay. Vatesa riddim rako apa. Wobva waridza masongs ako iwewe. Wobva waimba masong ako. Asi vangonzi clash yangu sezvo vangonzi ngatitema edla yangu ingori language uri kungofamba. Ikufambiswa nani? Vakunzi clash, vakungoma vakunzi clash. Ikufambiswa nani?
Language ikufambiswa nani?
Wakangodipisa zvinhu zvisizvo. Wana vangu wako wako yana wacho vakangova zvawangoimba. Aiwa ndisiri ini ivavo. Season A. Uyu ndanzi masvika musizini yekapu clash. Masvika musizini yekapu clash. Yo, ora kana Bangwela chiyaka vantongozi masvika pasizini yemangoma. Bangwela ndiani?
Bangwela ndiani? Mm. Kalazi anongozi anoimba wani? Imba nokuti Kalazi.
Indonzi Kalazi re. Aitsoti ndara zvakuipa ndara. Chete makatoramba tingakudzezva musinganiri zvamunoda. Hey. Ah, ina ndisi Kalazi kani mwangu.

amene kuti inini pane chakabhaizika here papa abatikidza ah, une zvivindi mashoko auri kutaura ayaya ah, une zvivindi mfana wangu wakaoma orit
vanouya vanombonzi vaclashe unozanzani bvudo Vangonzi hama ndizvo yemangoma yekaplani atingoite maheadlines headlines uri kunzwisa ukaya kuradio budo vanhu vangani vanoya kuradio vachinzi siye mafreestyle
aiwa zvakanzi takuita maheadlines hanzi ndikati zvikuitirwei zvikanzi nekuti isizi nekapu crash

muchadzingwa mabasa ikoko akomana kwamunofunga kuti muchafira ikoko muchadzingwa ende remember kuti kwapinda basa chasara kudzingwa mukudzingwa ikoko ende chasara madzingwa ndokatinakidzwa manje ndonge first of all asi muri muchafira kune tiwe
kunze todzingirwei da ubvunza ako vakadzingwa kuwe dzingirwei handiziye ini zvavakadzingirwa izvozvo same same Ah, ndizvozvo unonyepa, zvemufuta izvo unonyepa unonyepa munodzingwa kumana unonyepa unless kana mune mashezi ikoko asi kuti unofira ikoko sana mani unodzingwa kumana mese nanatimbo mani ndodzingirwei kusangana nemurodhi madzingwa Ah, ndunge Iswa yo.
Ayo dzingo no dzingo. Ko dzingirwei? Ah, rega munhu oti next year by this time unenge uchiri kwe. Ndunge ndunge mna mato wako wakanakirei mna mato wako. Wakanakirei mna mato uyu. Una una kunaka. Asi kuti tango wadzingisa tiri panapa. Eh, kai. Kodi dzikatoro titodzingwa.
Bro, Gidza B akatsamwa. Kana mama makadase kumkomana imi, mune zvimwe zvamakaita. Ye, ndonyaya yakangotsamwirei nanhasi iwe uri kunzwisisa. Aiwa kunzwai.
Pamfoni pafoni pangu mutoro zvamunoda kunge ndimanitengera foni. Aiwa, tinakuti ndiwakuita pana kubhotora nyaya yako, ndakukupindura. Kwete, ipapo pacho maindifonera kuti zvitese. Ah, vakafonerwa nani? Ah. Vakafonerwa nani? Oraita kumana, mira kumana. Vakafonerwa nani?
Screenshot inoya seya.
Inini boss Edza mushatinga, regai ndikupei zvakaitika musi wema 8 lines 8 lines acho. Akonzeresa kuti ndiunge kuti ndogona kungokumamisai ndikasangana munojamba. Ndoti ndingokuratidzai. honai zvimwe zvakabuda tine musoro wenyoko watikambokanda apa saka wakatambirwa sei haa nemaoko maviri vanhu vari kutambira handiti kana kumadhanzi ari kuimbwa mangoma ari kuimbwa
ah, ndofunga uri tozako zvikuda kutoitika vakomana vasvika nguva inotambira ndikufara kani aiwa handi mati ma 8 lines 8 lines right
aina mawana muri maenda pakati kapo ndandochitanga inino ndachipasa na ndunge right chochenda na shegu chodzoka vandiri chena na ndunge tingoti ka tutu right ndunge abo ayo ndozoti izvi zvikuitirwe oh.
kunakidza kachaunga hanzi hanzi hanzi comment section yakamirira kuona mahwani ngoti vanhu angonakidza vanhu